Ýürejigim. Seň ýürejigiň aşagynda ýene bir ýürejik bar. Olam sen begendirjek ýürejik. Sen bizi begendirdiň. Olam sen begendir. Hiç gözümde ýaş görkezesim gelenok. Sebäbi biz bagtly adam, bagtly döwletde ýaşaýas, bagtly ýurtda ýaşaýas. Bagtly maşgalada ýaşaýas. Hudaýa şükür Allajanyň beren abraýyna döneýin. Beripdir Allyk. Alarsam, berse alars. Allajan hemme kişäde şu eline akja bäbek alyp Bäbekhanadan çykmak, men özüm medisinada işlän soň zatlara men gowy düşünýän. Hemmäňize nesip etsin. Ogul gyz tapawudy ýokdur. Şu çaga on iki süňňi abat, ýöne şu bagtly çagalardan bolsun. Ýüregi musulman bolsun. Ene-atasyna rakyply bolsun. Hiç ýerde hiç ýerde özüni Jemile abaý daýyn bagtly çaga görsün.
Şu horaz hä? Ýekeje özi. Şança towugyň içinde hä? Towuklaň sany näçe? Otuz sany towuga ýekeje horazmy? Allajan, aň ýetişýämi ol? Towuk bolup dogulmadygymyza-da şükürler, horaz gytlagy, otuz sany towuga bir sanakka horaz. Mähribanam, hemmejaňyza salam, turduňyzmy sag-aman? Bu gün ir bilen turam-da, öýdedim, agşam ýatamda-da Awaza-da doglanymyň ertesi güni. Onuň bölejik-bölejik wideo taýynladym-da, inim şolary vlog edeýin diýdim size. Ir bilen turşum Arslana zawtryk taýynladym bärde oturyp iýibitjek çagam özem dünýeden habarsyz Abazagitjegimem aýdamok aýtsam menem gitjek diýip ugrýa okuwyndanam rugsat almaly menem oňa utanýan rugsat alyp Abazada näme işi bar indika giderde dünýeden habarsyz şeý diýip zawtryk edinip otyr Okuwdan gelende ejesi öýde ýok. Bärde eýýäm geýindi, saçjagaşyny daranmaly. Bir ýarym sagadam saçyny darap aýna seredip durýar. Siziňem çagalaryňyz şeýlemi? Şul-a şeýle. Soň Bärde mamam köwşügini ýalpyldatýar. Garaz, şu bir çaga bize iş bolýa-da okuw ugratmak şuny. Şeýdip, eýdip-beýdip okuw ugratýas. Ýa bysymylla şu taýda ogşaşyp zat edýäk, gidýär, öýpüçük zat paýlan bolýabam. Yzýanam yzyna gelýär. Siziňem çagalaryňyz şeýlemi? Ýa tahtasyny ýa tahýasyny ýatdan çykarýa, ýa telefonyny ýatdan çykarýa. Hökman bir zadyny ýatdan çykarýa-da. Bu saparam telefonyny ýatdan çykarypdyr. Haýdap zarýadda goýan ýerinden telefonyny alyp berip, Indi bir gideweri jan dogan, yzyňa gelme. Içimden diýýän, menem aeroporta ýetişmeli, ýarym sagat wagtym gal. Bärde çalak-çulak aýnada özümi size görkezen bolýan ýalym, haýdap banýa girip saçymy gura diýip, aeroporta. Ana, ýarym sagadyň içinde men eýýäm aeroportda. Sebäbi onda uçýan-da, sekiz otuzada men gelmeli. Sekize-de o çagany okuwa hökman ugradaýmaly men. Şeý diýýän, on iki sany çöregi paýlap samolýoda münýän. Men samolýotdan gorkýan, şoň üçin. Salam Akmal.
Waleýkim essalam.
Agam firmadan gelýäňmi, moge satýan alýaňmy? Ýok, mogesiň sezony nära dost, erigiň sezony başlaý.
Salam Akmal. Waleýkim essalam.
Agam firmadan geldim, erik getirdim alýaňmy?

Saba. Şular paketlayda. Aparýaň da eýäň ýok goýum. Olaň pullaryny özüň berýäňdä. Ýa sen maňa ýazyp berersiňdä. Biz ýazga beremiz ol içgil. Ýazga haryt berilmeýär. Men postaýany bärik gelýän-ä. Onam men siziň jigimleriňiz-ä. Şeýdip haçan pul bermedim. Hä?
Sen hiç haçanam pul bereňok, gapdaňdaky oglan pul töleýär. Waý, hawa, men haçan oglan pul töledipdir? Ýatlaýda indi. Düýn.
Salam.
Göresim gelýär-dä meň seni. Ha, geljekmi? Mir birde meň. Şaýolyň ugrundaky Altyn açar bar-a. Şoň garşysyndaky Oguz marketde şu bar. Gel-ä. Salam. Sapaklap.
Indi ýadyňa düşdi. Zata pul tölener şaratda. Bolýana, sen o zatlary üns berme. Klientlere ýazga bermek bolmaýan bolsa, onda sen öz adyňa ýazyp beräý maňa. Hü? Men sana soň bererin. Hü? Ilki nomerymy belläpdim.

Bilen gürleşdiňä? Türkmenistanyň at gazanan artisti Şöhrat Saparow. Şoň bilen gürleşdim. Sam. Jigim, erçi irrak tuzraýda. Gat deşme juda muk dişim.
Diş doktory näme etjek?
Saçymy syrdyrjak, saçymy, saçymy kesdirjek. Eý, wapşe wideolar ýörenok. Şeýle podpisçiklemem köpelenok, bir zada bolýar. Näme podpisas edenokmam? Ýok, jigim, atpisas edenoklar. Ha, menem onda atpisas edäýinmi? Eý, eý, Allajan, bu derejede samsyk jigim bolsa boljak eken-aý. Hä, jigim, näme üçin postoýan samsyk sorag berýäň?
Haçan?
Çüýş alýan, çüýş. Çüýş alýan, çüýş. Çüýş alýan. Çüýş. Öö, boş çüýşan ses gygyryp bar ha. A betde şeýdip gygyryp ýörseň, şu dolinarsaň näzbe gygyrsaň belli däl sen. Obany goçurarsyň sen.
Aý, öwhem. Gowy ýerler ha. Arassa howamyz bar ha kaka. Arassa howamyz bar la welin. Ay. Oh.
Kaka ne amol ya ho? Yuvulmadık sen bir şey al olup gayden ama neden çıktın ay şu Sen näme üçin götürdin? Hälem ben ýanynda otyryn kaka. Ula ýal ýerim sen götürmeli ekene ho. Ey inim. Ey kaçırda pöwhe. Bana bana di di di kaçırda oğlum. Telefonu kaçırda.

Şyhyk gylaý sene Halyl. Ogurlana myhmandyrsaý.
Nädäý adama ýagşylyk etseň.
Iki ogryň başyna gelen waka.